Ech begréissen Iech häerzlech op mengem Youtube Kanal an haut geet et weider mat Crash Bandicoot. Sou, fänkt mat direkt un hei an et geet weider mam Bon Yard. So komme mer um direkt aus dem Zäitstrudel hei raus. Dann geet och lass hei. So wat ass dann do ënnen direkt do? Dann man direkt een. Oh de Level ass direkt hei no. Muss man direkt hei fortlafen hei. Direkt op der Flucht hei. Knapp so gefallen direkt op der Flucht. Ja so geht lo geht lo direkt stiermesch hei lass. Direkt de Liewen zack. Tipptopp. Checkpoint och. An muss natierlech oppassen op dee Lava do, ne? Well deen ass net, wann mer do dra drakommen, da si mer direkt verbrannt, ne? Muss mer direkt oppassen hei. Den ass, den ass zwar net allzu schnell, den do, dat merkt mir mal direkt. So, schnell fort hei. Dann ass so, so eine Art äh, Dinosaurierflügel, oder was hat dat denn? Ja, die Äppel, die kann ich schon net asammeln, ne? wie der gesieht. Schued natürlich, weil ich sammle die immer so gern an. So. Ui, an eng, an eng Bomm hei.

Ass hannendrun do leeft sou wat ass do was do do am Waasser do? Dat da kann ech net drüber kennen dat do so Checkpoint um och an die nächst App du krimmer um gleich um Liewe bei ist du och sehr gut was dat die kringen Nitro do ich kun mir wat dat ass ass dat ich mein ass eng Bomm dat do gehen wir liewe mer fort.

Muss ech schon op Zack sinn fir do keng Dommien ze man? Et bleiwen 3 dann nach. An virun allem wann ee Feeler an hei mécht da verléiert een direkt. Also respektiv déi Saachen déi en agesammelt huet sinn dann fir e fort. Sou ech probéieren mol direkt hei eriwwer. Jo dat ass gelongen ok. An ee Liewen hu mer och bäi kritt. Déi Äppelen déi huelen mer awer och nach mat. Ass e bësse witzeg dat dat ausgesäit wéi een do krabbelt. Bis ewéi eng Kaz, ne? Wuel ass en anscheinend eng Kaz, ech weess et net genau. Sou, hei hat mer och gepackt dee Bonuslevel hei. 17 Liewen hu mer gesammelt. Äh, jo. Ah ne, 18, 18 Liewen hu mer gesammelt. Ui, a wéi, wat wollt eis dann do attackéieren? Muss mer dee sou genau gesinn. Sou, an de Kristall hu mer och. Geet jo nawell gutt hei virun. So wo komme mer lo hei? Nach puer Äppel. Yes. Oh, an dunnen ass um den Triceratops, wie ich vun der schon sot. Ich wees net genau ob den Dinosaurier ass kann och en Anatheier sinn. Nee, bon. Das, ich mein, also das kommt bisschen miséier mengg. Sind wir schon. Ui, ui. Ah nee. D'Tour gëtt knapps, mengen ech. Ah, das ist ziemlich sehr, den Tour. Ah, nee, das erwüschten, das zertrampelt. Grüßt viel, oder? Ist zertrampelt, den arme Crash Bandicoot. Muss den halt leiden, halt. Uh, ah, wir sind verbrannt, genau noch. Das hat nicht müsste sein. Bon, probéieren eis Bescht. Trotzdem, hei geet dat riesent Déier do ze behaupten a fortzelafe vun deem. Jee, an de Gras do gi mer natierlech ëmmer méi lues, ne? Dat huet eis Kanner gefeelt. Wa mer onbedéngt Schwong brauchen an den Nitro nach do. Hie kann dra rennen, him geschitt näischt. Ah, en huet eis gefriess. Hat gëtt et der net, hunn ech gefriess. Sou, nëmme fort vun deem hei. Et ass net, datt en eis en Anker frësst. Dat heescht net esou gutt, ne? Och wa mer elo esou vill Liewe gesammelt hunn, et wär awer schued, wa mer déi elo géifen alleguerte verléieren hei. Mat deem Risendéier do am. Muss onbedéngt wuel hunn, wäert wahrscheinlech och Appetit hunn. Lär no Spaass. Sou an mir hunn de Level och gepackt lo hei. Gott sei Dank, also et ass nach relativ gutt ausgaang, wann ee bedenkt mat wiem mer et ze dinn haten ne. Sou an dee Level hate mer och gepackt. Mir huelen de rëm säi Kristall aus dem Kapp, soen ech einfach mol sou. A wéi heescht den nächste Level? Making Waves heescht den nächste Level, e kléngt esou e bëssen no Beach Surfboard méisseg esou. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash sie Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird.
Dat do war sou eng Art Hond, ne? Ech mengen, ne? Jo. Gesäit sou aus. Sou, elo den nächste Level hei. R2 beschleunigen, L fir Luftkunststück. Ka mer nach Konststéck amaan. An dann hei direkt e Pirateschëff, oder wat ass dat? Ah, dee werft Bomme raus, okay. Verstinn. Okay. Ja, d'Bomme leien iwwerall hei am Waasser verdeelt. Da renne mer léiwer net dran.

Hun alt elo gläich e Krämer um Liewe bäi, dowéinst soen ech emmer sou vill wéi méiglech Äppelen ze sammeln. Ech mengen dat ass och ee vun den wichtegsten Saachen am Spill. Wa wann ee guer keng sammelt, dann ech mengen ass et séier Game Over. So, okay. Da kommt direkt d'Bomme raus erëm, wéi virdrun och schon. Ah, mir sinn awer ëmgetraff ginn. Ja, déi sinn zimlech schwéier fir auszeweichen. Wann se sou schnell och kommen, ne? So, a mir liewe bei 15 hu da lo nach. Noch Palme sinn hei iwwerall. Säit gut aus, ja. Wieren net déi Bommen do iwwerall am Waasser. Das soll d'Liewe bësse schwéier maachen. Säin Numm no passt op déi Bongen hei. Do ass schonn e Doudekapp direkt gold drop gemoolt. Da wësse mer, wat eis erwaart do. An dohanner ass ënner esou klengt Schëff, heescht dat e Boot, wat do paddelt. Dat musse mer sécher och oppassen, well do wëlle mer och net getraff gi vun deem. Sou, et ass erëm dran, esou e klengt Boot. Ui, dat war knapps, dat war knapps. Sou, hei, dat ass awer zimlech kniff. Hu, muss mer oppassen hei. Nee, de Kristall dee wëll ech awer nach. Dee muss ech onbedéngt hunn. Well ech meng ech meng déi brauch man dono nach wa mer méi wäit kommen. Ui oppassen. Ëm seng Bomm. Da gëtt awer méi klifflech hei. Ui leider getraff ginn. Do konnt mer net séier genuch reagéieren. Hei ass net fir ze schnell ze maachen, well da läit ee séier am Waasser. Mussen oppassen. Oh nee, si mer nach vun der... Vun der Säit do vun den Bullen do getraff gin. Ech wees net dat déi eis och nach kënnen treffen. Eieiei. Do muss mer awer oppassen dat mer nach Liewe verléieren well mir hun der elo schon e puer verluer ne. Ui dat do war och am och knapps ne. Hey, komm. Nächsten Appel. Checkpoint. Checkpoint tun wir auch lo. Da kommen wir mal mir weit zurück, falls man enker sollte verlieren. Weil schon natürlich nicht hoffen, ne? Wir haben schon genug Leben angebüßt. So. Uiuiui, och e Fréckelt, do war ganz knapp, also den Harris Breiter hat mer do erëm ee Liewe verluer gehat. So. Riwwer. Voilà. Ech mein, do hat mer mol e klengt Konschtstück lo grad do gemaach. So, an do hätte mer och de Level gepackt, de Making Waves. War net sou einfach, mee mir hunn et awer nach gepackt zum Schluss. Zu Taiwan, meng neiste Folg vu Crash Bandicoot. Wann iech d'Folg gefallen huet, da weist mer dat wannechgelift mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal. Ënnendrënner wann der op Glackt dréckt, da gitt der och informéiert wann en neie Video vu mir online kënnt. Merci fir d'Nokucken, Äddi.